Araho ny fiainam-pirenena. Fandaharana iresahana ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny CCOC na ny fivondronan'ny olom-pirenena sy ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena. Tompon'andraikitra Tovo Roy. Araka ny efa natsidika tamin'ny fandaharana farany dia hiresaka momba ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana valo ambin'ny folo sy roa arivo isika ka ny fomba tokony handraisan'ny olom-pirenena ao anatin'izany famolavolana izany no lohahevitry ny fandaharana amin'ity maraina ity. Tongasoa ato anatin'ny fandaharana Araho ny fiainan'ny firenena indray ary ianao amin'ity marainan'ny alakamisy ity, tolorana ny arahaba finaritra no asaina Anjo izany hatramin'ny farany. Hozaraintsika roa ny fandaharana amin'ity maraina ity ka ny tapany voalohany dia nanasana ny avy ao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola hanazava ny fomba famolavolana ny tetibolam-panjakana valo amin'ny folo sy roa arivo sy ny mombamomba izay ary ny tapany faharoa dia nanasana ny fiarahamonim-pirenena dia ny Plateforme de Jeunesse en Mouvement d'Analamanga hilazan'izy ireo ny fomba fandraisan'ny anjaran'ny olom-pirenena amin'ny famolavolana ny tetibolam-panjakana valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany Araho ary ny fandaharana. Mialoha ny handraisantsika ireo vahiny nasaina ireo dia andao aloha ho fantarintsika ny hevitry ny olom-pirenena tsotra sendra ny fandaharana mikasika ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny famolavolana sy fandrafetana ny tetibolam-panjakana valo ambin'ny folo sy roa arivo. Tokony handray anjara amin'ny famolavolana ny lalàna mifehy ny didibolam-panjakana ve ny olom-pirenena? Haa mazava be tena tokony handray anjara satria ilay olom-pirenena mihitsy ange misitraka io io tetibola io fa tsy ireo olom-panjakana ireo ihany. Afaka ohatra hoe hampandrosoana ny firenena, ny firenena izao efa mahantra. Raha le mpanatanteraka fotsiny na ny anona anie no manao anle anona ny vahoaka tsy mahalala de soratana fotsiny le anona hoe tiany izy eo e fa raha ny tena marina tokony hiala avy aty ambany mitsy hoe zao ny vola lanina takaze e na zao ny tetibola ho ampiasana amizao any Tokony izany raha ny tena marina satria volam-bahoaka ihany io. Raha ny hevitro aloha tokony satria ny olona zany tokony mba hoe hafantatra bebe kokoa zany hoe resaka tetibola amin'ny fanjakana ohatran'izay dia raha tsy fantatry ny olom-pirenena zany ilay izy hoe ohatran'ny hoe tsy hitako zany izay tena azy satria ilay olona be dia be no mandoa hetra nefa tsy dia mahafantatra loatra ny hoe tetibola, ilay vola miditra amin'ny tapim-bolam-panjakana. Izay no hevitry ny olom-pirenena tsotra mahakasika ny ho fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'izay famolavolana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana izay. Fa araka ny efa noresahana tany am-piandohan'ny fandaharana moa dia manana vahiny isika amin'ity maraina ity ka ny vahiny voalohany dia Andriamatoa Rakotomanana Andrianaivo Régis, Tale ny Fandravonana ny Tetibolam-panjakana ao amin'ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola. Miarahaba anao Andriamatoa Tale ny Fandravonana ny Tetibolam-panjakana. Anombohantsika ny resaka ary Inona no tsara ho fantatra amin'ny atao hoe tetibolam-panjakana? Faly miarahaba antsika rehetra mpihaino aho dia voalohany indrindra koa dia misaotra ny radiom-pirenena malagasy nanome sehatra ohatr'izao izany ahafahana hoe manazava ny maha zava-dehibe ny tetibolam-panjakana satria moa be dia be no tsy mahalala an'izay fa tena zavatra lehibe tokoa ny tetibolam-panjakana satria io no ataoko hoe fitaovana voalohany eo am-pelatanan'ny fanjakana izany entina hanaovana izay zavatra fiovana sy fanatsarana eo amin'ny lafiny resaka ara-toekarena sy ny ara-sosialy amin'ny zavatra amin'ny lafiny rehetra izany. Raha miresaka tetibolam-panjakana isika izany dia ny tsara fantatr'isika voalohany aloha izany dia ny tetibolam-panjakana dia voasoratra ao anatin'ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ny anatsointsika matetika ny hoe loi de finance. Ao anatin'io lalana mifehy ny tetibolam-panjakana io no voafaritra ny vola izay ho ampidirin'ny fanjakana sy ny vola Izay ho ampiasain'ny fanjakana, ny fandaniana ho ampiasain'ny fanjakana izany. Voafaritra ao anatin'io izany mazava hoe izao ihany no afaka laniana ary izao ny vinavina no ampidirina. Ary raha ihany io lalàna io fa tsy misy lalàna hafa ankoatran'izay dia mandritry ny herintaona izany an, izay ny lalàna manan-kery. Ny mikasika ny famolavolana azy an, araka ny lazaina teo izany hoe valo ambin'ny folo sy roa arivo, marina tokoa izay an, fa rehefa mamolavola tetibolam-panjakana anankiray dia herintaona mialoha izany no famolavolana an'ilay tetibola, izany hoe raha hamolavola ny tetibola valo ambin'ny folo sy roa arivo tsika dia efa nanomboka tamin'ny volana janoary fito ambin'ny folo sy roa arivo tsika izany no efa nanomboka nikatroka nanao an'izay zavatra rehetra famolavolana an'izay dia ny voalohany indrindra amin'izay famolavolana izay dia ny zavatra tsara fantatra dia ny tetibolam-panjakana anankiray dia mifototra amina Famariparitana ara-faobe na ny lazaintsika hoe cadrage macroéconomique hoy ny lazaintsika anazy. Io famariparitana ara-faobe io, io ny ahafahantsika mamaritra hoe inona ireo zavatra ataoko hoe tsy maintsy atrehantsika amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Ohatra hoe tsy maintsy raisintsika eo izany ohatra ny hoe ohatran'ny ahoana ny vinavinana vidina solika, ohatrohatry ny ahoana ny vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ohatry ny ahoana ny vidin'ireo akora isan-karazany, nickel izao henontsika mitatoato hoe mitotongana be izy dia izany zavatra izany tokony raisina. Raisintsika ao anatin'io koa izany ny hoe Ireo zavatra rehetra ihany tsy maintsy hatrehina amin'ireny lafiny anatiny ohatra hoe ny rivodoza sy ny sisa ireny izany an dia efa tsy maintsy vinavinaina sy eritreretina hoe ahoana no fomba natrehana an'ireny. Dia rehefa fantatra izay zavatra izay izany an dia mahazo ny famariparitana ary faobe na ny cadrage macroeconomique ary manana koa izany ny atao hoe soridalana ankapobeny na ny orientation générale an'ilay tetibolam-panjakana. Dia avy eo iny soridalana iny an no raha atao tsorina izany dia misy taratasy avy eo izay alefa any amin'ny andrim-panjakana sy ny minisitera izay ny filankevitry ny minisitra moa izany no mamolavola anazy dia alefa any amin'ny andrim-panjakana sy ny minisitera rehetra manazava hoe ity ny sori-dalana, ity no lalana atrehantsika amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo dia mamolavola ny tetibola ny minisitera sy ny andrim-panjakana tsirairay avy ary mandravona an'izay ny minisiteran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola ary avy eo Tsy maintsy apetraka, mialoha ny iraika amby telopolo ny volana oktobra, any amin'ny Antenimierampirenena aloha izany iny volavolan-dalàna iny ho lanian-dry zareo. Ka rehefa lanin'ny zareo ilay izy dia mandalo any amin'ny Antenimierandoholona. Ka rehefa lany ao amin'ny, ataoko hoe ny Antenimiera roa tonta ilay izy dia lany ho lalàna velona ho amin'ny taona manaraka izany. Ahoana ny fomba famolavolana ny tetibolam-panjakana? Iza avy no mandray anjara ao anatin'ny famolavolana? Marina tokoa izay fa maro tokoa ny olona mandray anjara amin'ilay famolavolana tetibolam-panjakana satria ny asan'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola dia mandravona ny tena ataony. Efa nisy lalana niteneniko teo hoe tokony zorina ny famolavolana ilay izy fa na tamin'io lalana io dia misy aloha amin'ny enim-bolana voalohany ny taona izany dia famaritana ilay sorontana lehibe dia amin'io fotoana io misionana voalohany miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ary miaraka amin'ireo olona PTF izany ireo mpiara-miombon'antoka amintsika ireo izany hoe inona no mety zavatra heritreriny misionana voalohany izany amin'izay fotoana izay Aorianan'izay, ny lazaiko teo dia misy ilay lettre de cadrage izany dia voafaritra izany ny hoe inona ny sori-dalana dia alefa any amin'ny ministera sy ny andrim-panjakana iny sori-dalana iny dia misy fihaonana fanindroany indray eo miaraka amin'ireny lazaiko teo ny fiarahamonim-pirenena, ny mpiara-miombon'antoka amintsika, ireo sehatra tsy miankina Mbola ahafahana mamerina izany raha ohatra hoe mbola misy zavatra fanitsiana irina atao sy hevitra tiana entina ampiarahana angamba izay no ilazana azy amin'ilay tetibolam-panjakana. Nambaranao teo moa fa isan'ny mandray anjara ao anatin'izany ny firaisamonim-pirenena amin'izay famolavolana ny tetibolam-panjakana izay. Hatraiza ny fahafahan'izy ireo mandray anjara? Mikasika ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena moa izany, voalohany angamba ny tsara fantarina dia hoe tokony mandray anjara tokoa ny fiarahamonim-pirenena na ny olom-pirenena tsotra amin'ny famolavolana ny tetibolam-panjakana izany satria araka ny lazaina teo ny tetibolam-panjakana no tena hoe ahafahana mamaritra izany avy eo ny ho avin'ny firenena, iny koa misy fiantraikany amin'ny fiainam-ponina dia zava-dehibe tokoa ny tokony handraisan'ireo ataoko hoe ny hery velona rehetra amin'ny famolavolana ny tetibolam-panjakana. Ny zavatra tsara fantarina fotsiny angamba dia mila tsara faritana tsara ilay hoe ilay andraikitry ny tsirairay amin'izay famolavolana izay. Satria aloha ny zavatra mila tadidintsika aloha izany fa isika izany anatina Repoblika isika dia araka ny lalàna dia ny fanjakana aloha izany voalohany tena hoe tokony mamolavola ny tetibolam-panjakana. ary io tetibolam-panjakana io izany maneho ny laharam-pahamehany ary hita sy soritra ao anatin'io tetibolam-panjakana io koa izany raha ny tokony hisy izany politikam-panjakana izay nifidianan'ny be sy ny maro azy izany tokony hita izay. Kanefa ny zavatra tsara fantatsika koa izany dia misy an'izao hoe misy izany amin'izao fotoana ny atao hoe fanavaozana eo amin'ny fitantanan-draharaha na ny fanavaozana eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana na izay moa no resahantsika hoe réforme de l'Etat dia izy io mivoy an'ilay ataoko hoe fangaraharahana, fanehoana ny tamberin'andraikitra na ny hentsika matetika ilay izy hoe transparence et redevabilité. Dia izay zavatra izay midika hoe tena ilaina tokoa ny fanehoan-kevitra sy ny fandresen-dahatra izany izay ataon'ny fiarahamonim-pirenena satria fantatsika fa anatin'ny fiarahamonim-pirenena moa izany dia ny olon-tsotra no no mivondrona anatin'io ary ireo olon-tsotra ireo no maneho ny heviny mikasika amin'ny misy hoe resaka fihariana na ny resaka ara-sosialy na tsy haiko hoe misy trangam-piarahamonina izany izay izay zavatra mitranga dia misy hevitra izy. Ny azo lazaina azy ohatran'ny hoe ny ny fiarahamonim-pirenena dia manana ataontsika hoe leadership amin'ny hevitra, ny leader d'opinion moa izany lazaintsika anazy ka izy izany no azo ataontsika hoe afaka mifandanja izy angambany izay no ilazaina anazy amin'ny fanjakana, misy contre pouvoir ve no ilazaina anazy maneho hevitra ary rariny izy izany raha amin'izay lafiny izay hoe tena hoe mandray anjara amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny fanomezana hevitra amin'ny famolavolana ny tetibolam-panjakana. Ny zavatra tena tsara hamafisina kosa nefany dia hoe anjarany kosa nefany no mandresy lahatra ireo minisitera, mandresy lahatra ny andrim-panjakana ary anjarany noho izay izany ny hoe mitety andrim-panjakana na mitety an'ireo antenimiera na ireo solombavambahoaka sy ny sisa izany mizara an'izay hevitra izay maneho an'izay fanehoan-kevitra izay mba Ahafahan'ireo indray izany mitondra an'ilay hevitra ao anatin'ilay tetibola satria araka ny lazaiko teo moa ny Ministeran'ny Fitantanam-bola mandravona an'ilay ilay tetibola avy eo izany ka tena tsara izany dia ilay hoe mandresy lahatra ilay fiarahamonim-pirenena amin'ny famolavolana an'ilay tetibola izany, mandresy lahatra an'ireo herivelona rehetra, ny Ministera, ny Solombavambahoaka, ny Oloboafidy sy ny sisa izany. Tena izay izany tena hoe zavatra lehibe dia tena mila matanjaka ilay fiarahamonim-pirenena, mila matanjaka izy amin'izay lafiny izay. Nisy fanatsarana resahanao teo nindrindra ny mangarahara sy ny karazany an, inona ary ny fiovana nentin'ny minisitera ny fitantanam-bola sy ny tetibola hampitomboana na hanamafisana ny fandraisan'anjaran'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny famolavolana ny didibolam-panjakana. Araka ny efa voalaza teo moa izany, misy fanavaozana izany amin'ny fitantanam-bolam-panjakana izao ankehitriny, ilay ataontsika hoe réforme ny resaka finances publiques. Voalohany aloha raha ohatra hoe amin'ny fanatanterahana aloha izany dia misy izany ny atao izao hoe revue de l'exécution budgétaire, izany hoe misy isaky ny telo volana dia ny minisitera sy ny andrim-panjakana rehetra dia tokony mizara Misy fihaonana lehibe izany dia mandritry an'io fihaonana io ny Ministera sy ny andrim-panjakana rehetra dia maneho hoe nanahoana ny fanatanterahany ny tetibolany dia manahoana ny fahombiazany manoloana izay fanatanterahany tetibolany izay. Dia amin'io fotoana io fa nanomboka taona vitsivitsy izany izay dia ny fiarahamonim-pirenena dia voaasa amin'io ary mandray anjara tanteraka amin'io izany mahalala ny hoe inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay moa izany raha mikasika ny tena hoe famolavolana ny tetibolam-panjakana Dia nanomboka tamin'ny taona lasa ilay lazaiko teo hoe manomboka misionana foana sy fifanakalozana izany izay omanin'ny Ministeran'ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola iarahana miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina, dia ataoko hoe ireo mpiara-miombon'antoka rehetra sy izay mety hoe hery velona rehetra izay voakasika an'izay famolavolana izay. Dia amin'ireny fotoana ireny izany dia tena misy Dinidinika sy hoe inona no mety zavatra afaka atao momba an'izao zavatra izao. Hamafisinay foana izay lafiny izay hoe mila izany any amin'ny minisitera tena maneho sy mizara hevitra sy manao fandresen-dahatra izany ny fiarahamonim-pirenena mba handefasana an'ireo hevitra ireo izany mba hampidiran'izy izy anatin'ny tetibolam-panjakana.